Thong hnih le hleihnih India siang ka kai lio ah hin work scholarship in a kai deuhmi tampi kan si caah nikhat ah Nazi pathum le cheu rianṭuan a si. Zing le Nazi panga le cheu in pasarih tiang zanlei pathum in panga tiang rian kan ṭuan. Ekin kan ṭawl, pawngkam kan thenh, dining hall ah rawl chumh kan bawm hna, kan rian hna hi domestic rian tete khi a si ko nain a caan ah cun a ruang tampi ruangah a har caan tete khi a um ve tawn sianghngakchia zahnih lengah hin a rak hrang tok khatlei kamah a rak hrawkhrol tok khatlei kamah cawnpiaktu mithmai ṭha hmuh duh ruangah cawnpiaktu an um maw um lo cawnpiaktu nih a ka zoh maw zoh lo a ka hmu maw hmu lo tiah a rak hlei dangmi zong an um khatlei kamah lungkhong ngaiin ka huam lo ka ṭuan la lo tiah ihkhun chungah a it sawhmi zong an um khatlei kamah felte le a sining te ai thei in lung thanuam tein a ṭuanmi zong an um ve cu hna phu lakah cun kei hi a hrang lengmang vemi phu ah khan kai chia ve kawl ramin Kerala state India ah karate Baibal siang kai ding Pathian bia cawn ding in ka ra. Hi bantuk rian ṭuan ding ah ka ra lo tiah ka rak hrang len ve tawn. Nain thlatlawm pal a rauh ah kan sianginn ah walk is worship rian ṭuan hi Pathian biaknak lam pakhat a si timi ruahnak kha kan sianginn ah mutu ah kan rak nei ka theih le cang ka in ka ruahnak ka thlen hi compound chungah a ummi a cawlcangmi Vialte hna hi Pathian salṭha, Pathian rianṭuantu an si dih i hi hna umnak kum pawn chungah ek in ṭawl rawlṭhumh bom pawngkam thenh le domestic rian tete ka ṭuan hi ka hrangah lamkhat in Pathian rian ah kai tel khawhnak a si tiah ka ruah. A pahnihnak ah zarhkhat chungah zarhteni lawng khi sport tuahnak caan kan nei i cucaah cun hi duty nazi pathum le cheu chung hi ka hrang ah exercise an si kho tiah ka ruahnak ka thlen cu le cang ka chung cun kumpi kum kum thum chung sianginn ah ka duty tuah cu ka hrang ah cun thanuam ngai asi i exercise asi pathian rian tuan ai chang i shan chu chim ti hlah nuam tein rian ka ṭuan kho i felte le mah sining ai theimi sin group ah phu ah khan ka van i tel kho ve asinain ka hawile cheukhat cu a hrangmi nih anmah kel a rak hrokhrawlmi anmah kel siate mithmai ṭha hmuh duh ruangah an um le um lo a thleidangmi anmah kel a felmi zong nih cu ve ṭhimṭhim kum a hung dongh tikah Pathian nih a ka thlachuah a ka pek i sportman award tiang ka hmuhnak ah ai cang tuchun ni ah hin kan nunnak ah kan tonmi thil tampi hna hi cu thil cung i kan ruah ning le kan hmuh ning ruangah harmi thil harmi tampi har um tawn cu kan hmuh ning kan ruah ning cu kan thlen thiam le cangka in cu thil hna cu a olmi te te ah hin ai chang ṭhan tawn ti kha kan hmuh khawhmi si. A har tuk dingmi ah kan ruahmi thil hna, a nuam lo tuk dingmi ah kan ruahmi thil hna khi an rak har tuk in an rak nuam lo tuk taktak theng lo. Kan hrangah ṭhahnem santlainak an nei la lo tiah kan ruahmi zong khi a rak si thlu taktak fawn lo. kan hmuhtonmi thil cungah kan hmuhmi kan tonmi cungah kan ruahnak le kan hmuhmi nih khan kan hmuhning nih khan a harter tawn a olter tawn ti kha kan hmuhmi a si cu ruahnak nih cun kanmah kha ṭihphannak zong a kan pek khawh ṭhawnnak thazaang zong a kan pek khawh phundang in kan chim si ahcun kanmah le kanmah kha kan ruahnak thawngah kan i thlak bantuk a si kanmah le kanmah kan i hrem bantuk khi a si ti kha hika hin kan hmuh khawhmi a si kan ruahnak cu kan thlen le cangka in kan harsatnak hna kan tonmi thil hna cu kan hrangah ṭhahnem santlai dih an si ti zong kha kan hmuh khawhmi a si kan ram ah covid-19 he pulrai le rambuai kan ton cuahmah lio a si i hi caan zongah hin kan sifahnak le kan harsatnak le covid-19 tihnak ruah thinlungah a umnak le rambuai ruangah sungzatlaknak kan tonmi lawng theng kha kan tuak a si ahcun kan nun hi a har chinchin lai asinain thongkhat zakua sawm riat riat ah khan ramkhel pa pakhat nih a chimmi bantukin Kan chan ah hi bantuk rambuainak le thilchia a tlungmi hi kan caah vanchia kan sinak a si. Nain khat le kam ah vanṭha zong mi vanṭha zong kan si mi vanchia kan si thlu lo a ruang cu hi bantuk caan hna hi a tong duhmi paoh nih an tong kho lo a rak ti bang in ka hawi hna seino hna hi caan chia hin hi caan kan tonmi hi caan ṭha i lak in kan ram hrang kan miphun hrang kan veng hrang kan innpa chak thlang hrang ah rian tampi tu tuan i tuan bedo a ṭial kho tu ding kan si tuan bedo kan ṭial khawh ding kha a bit pi tukmi a si kan liang cungah rian tampi kan i khinh caan tu a si kan lungput kan ruahnak a khup thal let in hmuh khawhmi ral he hmuh khawh lomi pulral he a teitu kan si kha a biapi tukmi a si. A donghnak ah Filipi a ngan pali a hme hlei thum ah Paul nih ṭhawnnak a ka petu Khrih thawngin thil zei paoh ka tuah khawh ko hna a ti bang a caan ahcun kan tonmi thil hi a nuam lomi le kan duh lomi harsatnak le sifahnak tampi an si ko. Cu caan ahcun kan ruahnak a khupthal let khomi le a ṭha lo lei in a ṭhatnak ah a si kho lo lei in a si khomi ah a thleng khotu kan si nakhnga ṭhawnnak kan petu Jesuh Khrih bochan zia a thiam i teitu kan si nakhnga kan zate an sawm ṭhatnak kai awm.